muthikiriria witũ karĩbũ rĩngĩ na njereirwo nĩ ezra na ezra nĩ ngũtiga gũcoka kuga rĩu nĩ gũcera ũcerete hĩndĩkĩte mwenyeji rĩu we wĩ mwenyeji gũkũ yeah. na mm, topic itũ tũkũmĩhingũra na karũgano the story is not necessarily in the bible Ĩ, but nĩ rũgano rwa solomon okay so king solomon rĩ There was this day eth- erire njamba yake kanda yake we ya moko ĩkĩmwĩra ndĩrenda ũnjethere kĩndũ kĩndũ kĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa ndĩ mũkenu mũno ndakĩona ngatiga gũkena nga- ngaigua ka ndagĩa kĩeha naguo hĩndĩ ĩrĩa ndĩna kĩeha mũno ndakĩona ngakena ngakena Aha. menya nĩkĩ ũkũndehera amenya mũthamaki akiuga nĩ auga Ĩ. so agĩtũma njamba yake Ngĩmwĩra ũnjethere kĩndũ kĩrĩa rĩrĩa ndĩ mũkenu ndakĩona nĩ ndĩiguaga kĩeha, na rĩrĩa ndĩ na kĩeha ndakĩona Ngakena. ngakena. Yeah. Ĩ njamba ĩgĩcomoka ĩkĩrigwo ĩ nĩ atĩa ĩ haha nĩ njĩke atĩa? Ĩgĩthiĩ nĩoĩ o mũndũ mũũgĩ we Yeah. ĩgĩthiĩ ĩkĩmwĩra ũrĩa mũthamaki akiugĩte mũndũ ũrĩa akĩmũthondekera mbete akĩmwĩra twarĩra mũthamaki mbete ĩno erwo mũtwarĩre ĩno ĩno nĩyo arenda arenda Mm. kĩndũ tagĩ ta gĩkĩ agĩkora mũthamaki ĩ gĩkeno-inĩ we akenete akenũkĩte akĩmwĩra mũthamaki gĩkĩ kĩheo gĩaku mũthamaki athoma ũũ arora ũguo mbete ĩrĩa akĩigua kĩeha guess mbete ĩrĩa yandĩkĩtwo atĩa no ũnjĩrire even these shall pass we even these shall come to to pass ona maya no ona maga- maya ati no ona ma- maya no no ona maya no magathira no makathira no makahĩtũka No tondũ ũndũ ũyũ makahĩtũka, ona ĩĩ. gĩkeno gĩkĩ nakĩo rĩu Ĩĩ. nĩ gĩgeka atĩa no kĩrĩhĩtũka Ĩĩ. koguo mũthamaki nyamũ ĩyo mbete ĩyo rĩrĩa athomaga ningĩ na kĩeha yamũririkanagia ũndũ ũmwe ona kĩeha gĩkĩ Oh my God. no gĩgwĩka atĩa no gĩkahĩtũka koguo

tondũ ndĩrenda twarie ũhoro wa the s- eternal life muoyo wa tene muoyo wa tene na te ya muoyo wa tene na tondũ tene. na muoyo ũyũ rĩ Ĩ, nĩ tũĩ nĩ ũgeka atĩa no ũgathira no ũkahĩtũka nĩkĩo rĩu ngona twarie ũhoro wa muoyo wa tene na Muoyo wa tene na Ũcio tene. ũrĩa ũgagĩtũra muoyo wa tene na tene tondũ ona moment ta ĩno rĩ no Ya. ĩgeka atĩa no ona ĩgahĩtũka muoyo ũyũ wa mwĩrĩ-inĩ ũyũ rĩ Ĩ. no ũgeka atĩa no ũkahĩtũka ĩni

ya wĩra-inĩ ũrĩkũ akiuga nĩ ngũgĩa na kĩndũ gĩtagwo eh, remnant matigari remnant kana kĩndũ gĩtagwo predestination andũ a ngai gũkorwo magĩthurwo nĩgetha matwarĩrĩrio harĩa mabatiĩ gũkorwo marĩ aho nĩwanyita mm. tondå initiarä ngai ndombĩte må ndå nä getha agakuaga initiarä ngai ndombĩte må ndå nä getha akaherithĩka initiarä ngai ndombĩte må ndå nä getha atå re anyarirĩkä te ngai ombĩte må ndå nä getha atå re thä inä wa gä keno kä u in his eternity matå re makenete tene na tene

Mũrũ wa Ngai. Mũrũ wa Ngai ũyũ wĩtagwo Jesu, kana Mesia we mwene, akiuga, Niĩ nĩ ngũikũrũka. Akĩĩrutĩra we mwene. Niĩ nĩ ngũikũrũka. Ta ũrĩa rĩu kĩhĩĩ gĩaku kĩngĩona nĩ ma mũthee nĩ ũtorereirio biũ, gĩkwĩre, Reke nyambate nduka-inĩ yaku ũmũthĩ. reke ngũteithie tu baba ngai we mwene ndarĩ mũtorererie no rĩrĩa mũriũ acũthĩrĩirie akĩona maũndũ marĩa mathiĩ araika arĩa marĩ mũciĩ wa igũrũ nĩ maremwo biũ biũ nĩ kũgĩa ona ũmwe kwĩrutĩra agĩkua ruo rwa ithe akiuga i will go na hau nĩho ndĩrenda twambĩrĩrie akiuga i will go nĩgetha ki nĩ ngũthiĩ

you get me True that. I- I- angĩkorwo aciarĩte aciarĩte kĩndũ gĩgwĩtwo kũragana rĩ ta kwa kaini na abiri rĩ ito nginya kũrĩ ciarwo andũ a mbeũ ya ũragani thutha-inĩ ũcio koguo nĩkĩo gĩatũmire jesu uge nĩ ngũthiĩ nĩgetha arĩa matigana magũkorwo me kũrĩa thĩ baba tũgĩe na matigari and from there nĩngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa john 3:16 tũkwambĩrĩria oro hau o harĩa tũ- the, harĩa the, the most eh, common verse eh. john 3:16 nĩ ũndũ wa ũrĩa ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ngai endire rĩu maita maingĩ mũndũ ũgwĩtwo njogo kamiri Ii. andũ aingĩ nĩ mathomaga kĩrĩkano na magathoma na ihenya na mageciria nĩ mataũkwo nĩ ũrĩa kĩrauga especially such a simple verse Ĩĩ. nĩ karĩa ga sunday school Ĩ, so- ũkona andũ nĩ mathoma kĩrĩkanĩro na magatua ũguo twathoma kĩrĩkanĩro rĩ nĩ twanyita nĩ twa understand kĩrĩkanĩro kĩrĩkũ no makariganĩrwo atĩrĩrĩ kĩrĩkanĩro ta ũrĩa maandĩko ma ngai marauga atĩrĩrĩ atĩ o kĩambĩrĩria kwarĩ na kiugo nakĩo kiugo kĩarĩ na ngai nake ngai nĩwe warĩ kiugo i know you have a, nĩ nĩ ũrĩ wakinya handũ ta hau ũguo thĩinĩ wa ibuku rĩa johana ĩmwe Mm, ĩmwe o twanathoma. Koguo, ũcio warĩ kiugo rĩ ũcio warĩ kiugo rĩ nĩ arĩ mũikarĩre wake na rĩrĩa ũgũthoma ciugo ciake ũngĩremwo gũthoma kũringana na ũrĩa we mwene aintendaga ciugo ciake ikorwo ihana rĩ nĩ mũkũhĩtania mũno nake na ũngĩtua gũtaũra ũgũtaũra maũndũ maku we mwene batiĩ gũtaũra atĩa rĩu ũbatiĩ Gũtaũkwo gũtaũra atĩa? rĩu ũbatiĩ gũtaũra na ũcio warĩ kiugo the bible says in the book of john 14 15 to 16 ĩrauga atĩrĩrĩ if you love me and you abide in me i will send you a helper that helper will help you in interpretation and in overcoming koguo the work of interpretation is not yours It is the work of the Holy Spirit, who is indeed the helper. you get that roho mutheru niwe ukoragwo ari muteithia agatuteithia nigetha tukahota gutaura kirikaniro nwanyita guo mm. koguo ni undu wa uria ngai endire kirindi gia guku thi akiruta so out of love out of compassion out of uh, eh, ndiä ngå mä ta out of passion akiuga nä ngå neana mũrũ wakwa wa mũmwe so tondũ ngai we mwene akĩũmba thĩ there is no way in this world ngai angĩũmba mĩtĩ ombe mĩkuri ombe irĩma ombe indo ici ingĩ ciothe na thikũ ithano mũthenya wa gatandatũ a- acoke ombe mũndũ atendete mũndũ ũyũ koguo ngai akĩũmba mũndũ ũyũ amũmbire tondũ nĩ amwendete you get that Yeah. na mbere ya ombĩte mũndũ ambĩte kũmũmbĩra necessity kindu aricũthagire ta example ya wanengera kindu aricũthagĩrĩria ũguo agakena mundu ecũthĩrĩria irĩma ũguo akauga my god i feel wonderful acũthĩrĩria maĩ magĩikũrũka akauga my god i feel blessed koguo ngai ambĩte kũmba indo ciothe mbere ya ombĩte mũndũ rĩu mũndũ ũyũ nĩ acoka atuĩka corrupt na ti nature ya mũndũ gũkorwo arĩ corrupt nwanyita nĩ mbeũ yahandwo a seed of corruption yahandwo thĩinĩ wake so ngai initially Ndwarĩ wendi wake mũndũ ehie. Nĩkĩ ũraigua? Nĩ ũndũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ, agĩka atĩa? Akĩruta. So, out of love, out of passion, out of compassion, akĩruta mũrũ wake wa mũmwe. Nĩ wanyita? Arĩkia kũruta mũrũ wa mũmwe rĩ, haha nĩho ndĩrenda tũnyite wega mũno. Mm. Nĩgetha mũndũ wothe ũmwĩhokete. Ya, ya Kiingereza inasema whoever believes atiriri ti ti andu othe ngui riu au niho wa wa wa hau nĩho hena ki hau nĩho hena ki ati nigetha mundu nĩgetha ũrĩa wothe ũmwĩhokete that whoever believes koguo utirerwo nigetha mundu wo o wothe o Ah, nĩgetha ũrĩa wothe ũmwĩhokete ngai we mwene wendo wake warĩ kĩ very communal

john 17:17 ĩrauga atĩa nä rahingåka Nĩ ĩrahingũka. kana yaku nä hingåkire ndungata nä cianyu cikoragwo Eh, ndienda kũmĩruta meciria-inĩ ndienda kũmĩruta meciria-inĩ Reke nĩgetha ĩhingũke. ũhoro ndũkathũke reke hingũke nä hingũke o kä njä raga atä hau nä o å rä a wothe o ũrĩa wothe so nä kuga Nĩ personal, ũrauga wega, mm.

naguo horo ũcio wa naguo marĩ horo ũcio wa marĩ nĩguo wa ma na nĩguo wa kũmatheria matherie na ũhoro wa ma naguo ũhoro ũcio wa ma rĩ nĩguo gũtuĩka wa kũmatheria is the word the word the, the truth is your the word truth matherie na ma nayo marĩ nĩ ũhoro waku matherie na ma koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ-rĩ akĩruta mũriũ wake wa mũmwe

nĩguo ũhoro ũrĩa wa ma ũhoro waku Eh, sanctify them Kũ- with the truth to ũhoro to ũhoro na to ũhoro wothe mũndũ angĩũka akwĩre atĩ ũhoro ũyũ nĩguo ũhoro wa ma aca tareke ngwĩre what ma nĩ kĩ eh, kwĩna kĩrĩkanĩro nĩ kĩrauga wega ũhoro wa Matheria. ma nĩ ũrĩkũ na nĩguo ũtheragia mũndũ ũhoro wa ma ti ũhoro ti ũhoro ũhoro wa ma nĩ kũrĩ ũhoro tondũ nĩ kũrĩ mohoro maingĩ mũno Eh, eh, ta- eh, ona thaa ĩmwe tũkĩonaga kĩrĩa ona mũtongoria makĩgeithania na gũkũ rĩ no ũhoro no the bible is very specific Yes. na nĩkĩo ngũria rĩrĩa twathi ikinya rĩa gũthoma kiugo kĩa ngai rĩ tũbathi gũthoma kiugo kĩa ngai na tũreke ngai we mwene ataure kiugo gĩake nĩwanyita Yes. tondũ marũa mau nĩ make we mwene Mm. koguo nĩkĩo maandĩko marauga atĩrĩ matherie na ũmaamũre na ũhoro wa ma. Kiugo gĩaku-rĩ, nĩkĩo ũhoro wa ma. Na rĩrĩa tũkwaragia ũhoro wa Kiugo-rĩ, twaria ũhoro wa Jesu we mwene. We Mesia nĩwe ũhoro wa ma. Nĩkĩo Johana ikũmi na ithano ĩrauga atĩrĩrĩ, Nĩwe njĩra, na ũhoro wa ma. Gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũrĩ Ithe witũ atagereire kũrĩ ũ? Kũrĩ the Son. Na nĩkĩo ngũkwĩrĩte atĩrĩrĩ thĩinĩ wa session ya mbere atĩ the Father and the Son tũtingĩmatigithũkania. Both of them are the same.

nĩtũranyitana Yes. erĩ ndũngĩmatigithũkania ũrona atia rĩu harĩa tũgĩcoka harĩa kĩanda rĩ nĩgetha rĩu tũke twambatĩte ũguo rĩ atĩ nĩ ũndũ mũndũ wothe ũmwĩhokete ndakanora no nĩ akagĩa na muoyo wa tene na tene so the secret to eternity the secret to eternal life is to believe in him

the messiah himself Eh, the messiah himself is the representation of who god is koguo angĩkorwo makwamũrwo na mamũrwo na ũhoro wa marĩ naguo ũhoro ũcio wa ma nĩguo muoyo wa tene na tene rĩ nĩkĩo kĩratũma ngai uge atĩrĩrĩ ũrĩa wothe ũmwĩhokete ndakora no nĩ akagĩa na muoyo wa tene na tene no nĩgetha mũndũ ũyũ akinya harĩ muoyo wa tene na tene rĩ akwambĩrĩra harĩ mũriũ etĩkie ngai netĩkie mũriũ there is no way ũngiuga atĩ nĩ ndĩhokete ngai na ndwĩhokete mũriũ kana uge nĩ ndĩhokete mũriũ na ndwĩhokete ithe nĩwanyita mm. koguo ikinya rĩa mbere nĩ kũmwĩtĩkia believing in jesus himself and believing in god himself ũgetĩkia atĩ ngai nĩ amũriũkirie akĩmuruta kuma kũrĩ arĩa akuo nĩguo jo- nĩguo maandĩko me thĩinĩ wa ibuku rĩa eh, ibuku rĩa aroma ikũmi mũhari wa kenda ĩrauga nĩ gwĩtĩkia mũndũ etĩkagia na ngoro yake na kumbũra akaumbũra na kanua gake atĩ mesia nĩ mwathani agakĩhonoka koguo kũhonoka nĩ kuga atĩrĩrĩ agagĩtaranĩrio na arĩa maumbũraga ũhoro wake agagĩtaranĩrio na arĩa mamwĩtĩkĩtie na hau nĩho tũrakinya gĩturi-inĩ kĩa muoyo wa tene na tene by kwĩtĩkia na kũmumbũra through believing gwĩtĩkia nĩma na nĩkĩo naigua nĩ ũndũ wa ũrĩa endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa endire thĩ ĩrĩ yothe akĩruta

from initial eh, kuma kuma kiambiriria from the beginning hatiarĩ na bata mũriũ oke akue hatiarĩ na bata jesu oke akue but god had to pay the price tondå orĩndä nä kwaingä mbeũ ya wĩhia ĩrĩa ĩtarĩ mũbango-inĩ wa ngai so god had to pay the price and what was, was the price the death of his son

koguo haha hakĩrĩ na nĩ tũbatiĩ kũmenya mũriũ ũyũ wega nä tå batiä kå må menya wega Tondũ, ĩ, nä tå batiä kå må menya wega Ĩ. tondå hatarä na må riå ona tũngĩkĩrigwo nĩ na, na magnitude yake nene rĩ mũriũ tũtingĩrigithia må riå tondå ngai hä ndä ä yo tene mbere ya må riå kä te rä andå matå raga na ngai matũraga hĩndĩ ciothe na ngai nĩkĩo nĩ gwathomagwo watho nĩ gwathomagwo ibuku cia mabuku ma anabii nĩ gwathomagwo kĩrĩra nĩ gwathomagwo maturo ma cira but still ona andũ mathomeirwo maũndũ maya mothe bado wendo wao harĩ ngai nĩ wekĩte atĩa nĩ wanyihĩte mũno no ngai akĩona tareke nyone kana nĩ ngũmarehera mũndũ wa kũmakuhakuhĩrĩria na niĩ nikio hindi imwe jesu akiheana thi- thimo kana aki- akiheana parable ngerekano akiuga atiriri kwari na muthuri mwene mugunda ahandite mithabibu na arendikite andu a wira agituma mundu wa mbere athi akagire maciaro ma mugunda makimuraga agituma wa keri makimuraga agituma wa gatatu makimuraga mwene mugunda akiuga reke ndume murio wakwa na ukorwo ni makumwitigira atuma murio makiuga uyu niwe ukamugaya makimuraga onake who do you think the example was to

matiamũiguĩrĩire tha ona mũriũ nĩ mekire atĩa Konsolo kama ungiro niwe muru. ĩ ũyũ nĩwe ũkamũgaya Ũkamũgaya mũgũnda ũyũ. makĩmũraga tareke tũthome johana ikũmi na Ĩ, mũgwanja tũthomere. ĩ, mũhari wa gatatũ ĩ Ĩ. tũigũra maandĩko ma ngai marauga Ĩ, naguo muoyo wa tene na tene nĩ atĩrĩ ndĩrä å nyite nginya hau naguo muoyo wa tene na tene nä atĩrä Gete- ha mandä ko matinauga atä muoyo wa tene na tene nä å Aca. matinauga muoyo mwa- Nĩ atĩrĩ. nĩ atĩrĩ koguo kiugo atĩrĩ kĩra introduce ũhoro Nĩ- nĩ ta gå prepare ũra prepare ũ. ũhoro wa Te- ta ũhoro tega gå tå Ta tega gũtũ. ngwä re muoyo wa tene na tene rä nĩ ndona nĩ tũratwarana nĩ kĩ Nĩ kĩ? nwanyita kana nũ muoyo wa tene na tene nĩ kĩ nũ koguo naguo muoyo wa tene na tene rĩ nĩ atĩrĩ nä atä rä njetereire tu njetereire tu må no nä makũmenye nĩ makũmenye we ngai Mhm. ũrĩa ũmwe wa ma kiugo ma nĩ gĩacokerwo rĩngĩ atĩ nĩ makũmenye we ngai wa ma na to ngai tu ũrĩa ũmwe wa ma Wa ma. wa ma koguo haha mandĩko rĩ nĩkĩo ngũria atĩrĩ ndũngĩhota gũthoma kĩrĩkanĩro kĩa ngai ũcoke ũtengatengere ũguo butabutĩki oro ũguo ũkĩraga nĩ wanyita maana ya kĩrĩkanĩro kĩa ngai tondũ nĩ wathoma vasi mm. it goes beyond what you read mm. it goes beyond what you see it goes beyond your imagination mm. nikio mandiko me thiini wa korintho wa mbere rauga atiriri ati ugi wa mundu uria mugi no torimwo maitho-ini ma ngai naguo muoyo wa tene na tene ri ni atiri koguo ni wa introduce kumenya muoyo wa tene ni atiri ni makumenye we ngai uria wa ma Na mamenye ũrĩa warekirie na nĩwe mũrũguo. Nĩwe Mesia. Muoyo wa tene na tene rĩ, kĩheo kĩu twĩragĩrwo kĩa muoyo wa tene na tene rĩ, nĩ makũmenye we Ngai wa ma, ona macoke mamenye ũcio warekirie arĩ we mũriũ. So you cannot separate God from his son and you cannot separate the son from the father so when you get to know the, the, the father and you get to know the son you have eternal life you don't have to die to have eternal life mm -hmm. ndũreterera Ndũra- ndũrabatara gũkua Aca. nĩgetha ũgĩe muoyo wa tene na tene once you believe in both of them you have eternal life this very life becomes eternal koguo muo- muoyo ũyũ wĩ naguo rĩ maandĩko me thĩinĩ wa ibuku rĩa isaia 67 nĩ marauga at- eh, 57 nĩ marauga atĩrĩrĩ arĩa thingu ti gũkua makuaga

maramũcinũra we ona ndũĩ nginya thoguo nũ tweherera nyũkwa rĩ no tũĩ ũrĩa ekire atĩ nĩguo ma- nĩguo- nĩkĩa- ciarĩ njino Rĩu- rĩu ciarĩ njino Ĩni, ciarĩ njino ciarĩ njino no jesu akĩmera atĩrĩrĩ mũtuaga mũrĩ ciana cia iburahimu tondũ mũciarĩtwo kuma kũrĩ iburahimu no ithe wanyu mũtimũĩ inisipratams ameraga atĩrĩrĩ mũtuaga mũrĩ a iburahimu no ithe wa iburahimu mũtimũĩ arĩ we ngai tondũ mũngĩũ ithe wa iburahimu ona niĩ mwene ta jesu Nĩmũngĩmenyete. nĩmũngĩmenyete. So concept ya eternal life is to know the son who will take you into the father. Mm. Ndikari twanyita. True that. Eh. Mm. O guo tu ona gutie maundu maingi muoyo wa tene na tene ni atiri ni makumenya koguo ungiaga kumenya Ngai there is no eternal life. Na to Ngai. Ibuku ria Jeremia ikumi iraria horo wa Ngai nyingi cia mihianano. No ha maandiko marauga horo wa Ngai uria wa ma. na mamenye mũriũ koguo ngai ũcio wa ma nĩ arĩ mũriũ ũcio nĩguo muoyo wa tene na tene mũriũ ũyũ Ĩĩ. ngai ũyũ wa ma na mũriũ indiakwĩra mũriũ na ngai na ithe na, eh, mwana na, na ithe mwana na ithe matingĩtigithũkanio so when we talk about the father we talk about the son and we talk about the son we talk about the father nĩ amwe Ĩ, nĩkĩo arauga atĩrĩrĩ inyuĩ mũtiũĩ awa no niĩ nĩ ndĩmũĩ na kũrĩa ndathiĩ nĩ kũrĩa awa atũraga no mũngĩnjĩhoka ona inyuĩ nĩ mũgoka kũrĩa ndũraga tondũ kũu ndũraga nĩkuo awa atũraga na gũtirĩ wonete ithe tiga mũriũ na gũtirĩ ũĩ mũriũ tiga ithe nĩ ohithania nĩ ohithania rĩu akwĩra you cannot separate the father from the son and the son from the father naguo muoyo wa tene na tene nĩ makũmenye maita maingĩ twĩragĩrwo muoyo wa tene na tene wona mwarĩkia gũkua nĩkĩo mũrahonoka nĩ mũkaheo muoyo wa tene na tene angĩkorwo andũ aya ndũkũmaruta gwĩtĩkia jesu oro rĩu marĩ muoyo makua tiga kũmerĩra kĩndũ Gũtirĩ kĩngĩ. kĩndũ mangĩona. tondũ marĩkia gũkua rĩ nĩ ũguo ũhoro nĩ wathira

Petero we mwene arĩ ũmwe wa arĩa arutwo arĩa marĩ ogĩ mũno thĩinĩ wa thĩinĩ wa kabineti ĩyo ya Mesia mm. akĩmũria hĩ twagĩtigire andũ aitũ na indo citũ tũgakĩheo he kĩndũ tũkagaya makĩrwo nĩ muoyo mũndũ ũcio nĩonaga no kũhara nĩonaga biũ ndũĩ marĩ na atimia marĩ na ciana Petero Mesia ndareka nginya maririkana

Eh, muoyo wa tene na tene eh, akĩmoria eh, mũthuri ta tũ- twĩre o rĩu eh, tũgĩkumire thutha ĩ nĩkĩ tũko- tũrona nĩ twagũtha mwaka wa kerĩ twerekeire wa gatatũ ĩ mama nĩ ndateire tũgũthĩte ndithemba ya mbere Eh, nĩ twagũtha ya kerĩ twerekeire ndithemba ya gatatũ ĩ mũthuri twĩre rĩu kĩrĩa tũmathite no noingĩrendia thamaki ningĩrĩ na kĩndũ mũhuko. Aria mũthuri twĩre mũthuri twĩre Eh, amwĩrire atĩa amwĩrire atĩrĩrĩ inyuĩ mwatigire maũndũ manyu rĩ nĩ muoyo na igũrũ rĩa muoyo muongererwo kĩrĩa gĩothe mwateire maita mĩrongo ĩtatũ maita mĩrongo ĩtandatũ na igana kwa igana atĩ na twakinya ĩĩ twakinya kũrĩa rĩ mũheo muoyo in simpler terms rĩ kĩrĩa gĩa- kĩrĩa amarutaga mĩaka ĩtatũ rĩ amarutaga the aspect and the concept ya muoyo tondũ we mwene nĩwe warĩ muoyo Kona Jesu nä amenyire må tangä å menya rä mũtangĩũmenya rĩu må tirä kä ndå kä ngä må kona gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu Ĩĩ. na nĩkĩo we mwene arĩkia gũkua athire akĩohora maũndũ mothe nĩgetha nginya arutwo aya matigetigĩre gĩkuo and if you could uh, uh, reimagine the situation how it was after the death yake we mwene arutwo arĩa marĩ ake makuire na njĩra ya ũru mũno and all of them gũtirĩ waugire do not kill me othe maugaga forgive them father why nĩ kaĩ mamenyaga marĩ agũrũki nĩkĩ matara ona matiramaka no kĩrĩa marĩ nakĩo nĩ kũnyotera manyotagĩra gũikarania na ũcio do you imagine ngai ame, jesu amerire atĩrĩrĩ inyuĩ mũgaikara thĩ mũcirithie mĩhĩrĩga ikũmi na ĩrĩ ya isiraeli mũcirithie mĩhĩrĩga ikũmi na ĩrĩ ya isiraeli mũcoke mũcirithie araika koguo andũ aya nginya rĩmwe nĩmaugaga njũraganie ngacirithia araika tene nĩ tene nĩ niĩ tũkarĩkia Ĩĩ, gĩbarũa reke kĩu. nyambate Ĩĩ, niĩ. tũkarĩkia Ĩĩ. gĩbarũa kĩu Ĩĩ. Tũkiũĩ, twa- ndai- twacainĩte arĩ o gũkũ twacainĩte arĩ o Ĩĩ, gũkũ ĩĩ. na nĩwaigua nake we mwene akiuma gũkũ naugĩte atĩa ndathi kũmũthondekera ũikaro nĩ hegatha harĩa harĩa ngũkorwo na inyuĩ mũgĩe ho kũu nĩ mamenyaga harĩa tũrathiĩ harĩa tũrathiĩ nĩ harĩa mũthamaki witũ arĩ. kũrĩkiai ũhoro koguo ithuĩ tũ- muoyo wa tene na tene in simple terms nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ makũmenye we ngai wa ma ona mamenye mũriũ koguo kumenya ngai na kumenya muriu ucio niguo muoyo wa tene na tene kumenya ngai na muriu kumenya ngai na kumenya muriu reke thome mandiko ma muico turore thiini wa ibuku ria riri mm. eh, thiini wa ibuku ria johana marua ma johana the letter to john Mm. chapter number one Mm. first john Yes. marũa ma mbere Oh, ma eh, johana eh. ĩmwe Eh. eh, eh, sorry marũa ma johana wa- eh, johana wa mbere Mm. ithano Eh. mũhari wa mĩrongo ĩrĩ ĩrauga atĩrĩrĩ Eh. na nĩ tũĩ atĩ mũrũ wa ngai nĩ okĩte nä tå ä atä må rwa nĩ tũĩ the son of god and we know we are conscious the son of god has come nĩ tũĩ atĩ mũrũ wa ngai nĩ okĩte

eh, eh, ũrĩa wa ma ona twĩ thĩinĩ wa ũcio wa ma thĩinĩ wa mũrũwe jesu kristo ũcio nĩwe ngai ũrĩa wa ma na nowe muoyo wa tene tene na na tene tene nĩ makũranĩte nĩ tũkũranĩte ũrĩa wa ma so ngai nĩ nyingĩ igocagwo gũkũ thĩ ngai No nĩ- nĩ nyingĩ Nĩ- ciaragĩrĩrio no nĩ harĩ gũkũrana ũrĩa wa ma tondũ waga gũkũũrana ũcio ũngĩaga gũkũũrana ũcio nĩũranĩtwo na muoyo wa tene na tene ĩno nĩ ũraigua ũhoro mũnene mũno koguo thĩna to kũigua ngai agocwo nĩ ngai ĩrĩ kuo ĩno ĩragocwo ũkamũkũrana nĩ ũkũranĩte rĩu in simple terms ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ if you deny the existence of the sun you cannot talk about the existence